Excitement den bek su cara. E, so, so ta walde di, ah, mi ta walde di, ah, es ka, Yeah, pero we see kompa it haye, here. no sabes, ta hopi druk. I bon ta haye um, hopi rato, so bon mi sa. Super danki. Eh, intro, intro, intro. Ja, maar ik teken lang, nee, claro. Bien, nos ging awe de kas ku nos awe, sir, ons ik op ze sir, Sir Dr. Dr. Chern. Edward Chung. Yes. Oké. Welcome. Danki, welcome. Dokter Chun, feliz mainta pa bo. Danki, igualmente. Kom bai, um, vakansi, si? Si, pa dos siman, nos ta kinan. Mm. Nos ta bishita frecuentemente, pa sobra mi mama ta biba kinan ainda. Okay. I uh, eh, tin biahe na suso, i dor di sei nos ta bini Kada luna, kada luna i mei. Ta bin bishit'é, dun'é kompania. Trisha kos den kas. Of course. Prepare me ayi ku mi ta. Ah, sí. Of course, of course. Yes, yes, yes. Dòkter Chong ta un ingeniero prinsipal di nasa su divishon di proyekto di servisio di satalait na Goddard, to? Sí, sí.

Pues a kab'é te ku vijfde klas. Nice. Tabata un bon eksperensia. I nos a mi ta bishita skolnan i nos a bai bèk einan i bishita skol i papia ku ngochenan. Nice. Ese nan ku ami tabata sinta den e stulnan aki ta e awor. Korekto. Igual ku awor. Esei ta nice tambe ku Dòkter Chon ta tuma e tempu pa asina tambe bishita e skolnan, fundashonnan i tambe duna nan un konosementu kiko tur tin ahi afó i kon Dòkter Chon a yega te nan unda ku Mister Chon ta aworakí. Sí, sí, e ta hopi fun pasoba nos ta papia tocante e ciencia, e espacio, no ami so y esey mi ta haya mas pret cu e muchanan ta fascina cu espacio. Sí, e ta algo cu no ta comun, no? Entonces no ta un trabou cu bo ta haya tur dia of e ta algo full extraordinario anto pa comparti cu esey pa e muchanan tambe haya sa kico mas tin ayafo y con pa bay te aya banda. Oh ya, and another question, Tata algo cu Chun tata gusta di chikito caba? Ah, bon pregunta. Si, mi ta haña e pregunta e mas hopi. E contesta ta no. Ora mi tabata chikito, trabahando pa NASA, no tabata ni un suño, ni un pensamento. I ta un di e rasonnan cu mi no bai bishita scol. Cu bisa, bisa, mustra nan cu Akinan dilanti bo por tin un persona ku no tabata sa ku tin e oportunidat i a haña e oportunidat, e path ei, e kaminda ei bo por sigui tambe. Wow, dope. Super dope. Na aña nobenta Dòkter Chong a kaba skol na Merka, si no? Si mi tin hera, si. Si. Nobenta i un a kuminsá traha na nasa. Asi, mi a kuminsá, mi a terminá desèmber di nobenta i. Kuminsá Januari shete noventa i un. Oh wow. Di biaha, yu un break. No. E ta ta algo di inesperá òf di biaha òf e ta nan a yama Miner Dòkter Chong pa. How how was that process? E proseso tabata wèl mi a kaba mi PHD, mi doctorate, i i durant di kurso di esei bo ta publiká bo resultadonan gradualmente i bo ta present'é. den publicacionnan y tambe durante conferencianan. Y mi mi ramo e tempo ey tabata robotics. Y mi tabata bay e e conferencianan di robotics internacional. Y na un dado momento un persona di Kennedy Space Center a mira mi research y el a haya mi mi topico, mi research. ku ta bon pa space station e ora ei nos tabata konstruyendo space station den e spasio ku ta den e spasio awo i e ta duna mi un un oportunidat pa traha na Kennedy Space Center pa un stage pa un zomer asina lo kuminsá si promé kusé mi tabata traha na e research center di Philips e kompania hulandes ku ta famoso pa e bulbsnan kasètnan. Y y pasobra nan tin un research arm di di robotics na Oké. na Na New York, Philips. na Philips Oké. na Merca. Y mi tabata s- keda semper eh bosa mi mi ta papi was Hulandes, mi tabata di mi ta di Aruba, mi ta un bon fit, mi ta bai Oké, trap sí, pa sí, sí. Philips un dia. Um pa hopi besuho mi a kore stage einan, um pero na ultimo aña

After a while of course e reaccion e relacion cu Nasa a cuminsa e mi bisa wow this is way better. Yeah for sure it was a eye opener for sure. Awor aki bayendo back na e pregunta anterior di Vee um cua ta e momento of ki ora Doctor Cheng a haya sa cu ta bay den e richting di um scientific? Si si um um esey ta un di. Un storia ku a kuminsá hopi yòn. Um, mi sempre tabata fasciná ku electronics. Okay. Um, mi tabata tin un radio, uh, e tabata un radio ku ta um, un un propaganda. E tabata un box di di sigaria. Mm -hmm. Menos kos tamaño ku sigaria, un Marlboro sigaria, uh -huh. tin e, e portret di Marlboro box, mm -hmm. pero tabata un radio. Pero radio, okay. I i Mi semper ta gusta tende radio, tende e stashonnan nan playa, i un dia el a kai, el a habia afó, i mi a mira e piasanan aden. Ya. Oh. I mi a bisa, wow, this is magic. It's like magic, right? Sí. You, with this magic, you're listening to someone far Yes, away, yes. music, people talking, like we're doing right now. I mi bisa, mi kier bira doño di e magia ei. Mi- I Oh. want to be, own that. And I, I think many people who are like you,

E, e no tire fo e ora ei, kisas bo por habie, bo por check, ei, ago, aki bra, mi por solder esaki, mi por treche, i e ta kumisa slow asina. Si, asina ta kumisa, oh wow. Super dope. Des ora ei nan e interes pa electronics. I mi semper tabata kende rond di kas, kolekta piesanan, wayanan, tur kos ku ta electronic mi ta pone den un box, mi ta, mi ta spar nan, i. y e e staf grandi di Sabot a bini no led di akinan, tabatin un tienda mi ke sa un blok einan ku ta yama ta Manzou Trading Company. E tabatin un cube grandi di ranta di dje, mi no sa si bosonan ta muchu yong pa kòrda e Kòrda big, big, big, big. big. Verdad No mi big. ta kòrda e nòmber, mi ta kòrda e e cube. E gebou. I eiden tabata tin un kit di electronics ku nan ta bende. Oké. Oké. Entre tur e

Tinker, pa kuminsá yòn, tinkering, trahando ku nan man, trahando ku nan mente, i asina bo nan ta siña nan nan mes. Pero den den añanan ochenta bo ta haya na Radio Shack bo ta haya radionan bo me bo me arma bita ku a tempu na aña ochenta bo ta haya radionan i ku e sientífiko awendia bo ta haya na mano ku awendia bo ta si tabatin un Radio Shack akinan mes na playa atras di Einan e e e ta einan ainda e ta Sí, e llama ainda. algo Tech World, parts. Tech World, Tech Sí, Pack, sí, algo algo así. así. El, el cambia su nomber, pasó already ya cancera. Ah, e e e e seleccion di piesnan ei ta basta bon ainda. Sí. Mi ta Oké. masha impressed. Si mi tin mester algo na e isla, einan mi ta bai. Oké, Um, man. patras di di Caya Betica Caya Cruz. Betica Cruz. Um, Y si, pero e no ta unic e e say kico sucede no ta no ta unic pa Aruba. Tur Merca ready shak a bay abao, nan a cuminsa Sí. bende telefoon y cos nan ey. Things Y changed. Sí. y y nan nan emphasis tabata no riba piesanan, no riba bukinan. Pasobra nan nan tabata bende hopi buki di electronics Sí. masha Sí. bon mes. Y mi taba siña di di say hopi. Ey nan. Nice, nice. E.

Un strea ta meskos ku no solo, no solo no ta bea, no ta, e ta, e ta konstant, right? Ja. E rason ta pasober e lus di e streanan ta bai dor di nos atmosfer, e ta bounce rond ku di e stof, e e nubenan, i e ta marea un flashlight ku ta bira bira den. e atmosfeer. I dor esei e ta bria pasobra e lus ta zwaai rònt un tiki. Dor di ku ta e bòn st, meskos ku bo ta bou awa, si bo mira riba bo ta mira e sol lo ta wazig, right, pasobra e tin e awa. I pa evitá e efekto, e dor esei e imágenen di streyanan, di e planetanan, nan ta bira un tiki wazig. I pa evitá esei bo tin ku hinka e teleskop den espasio. Ok. Afó di e efektonan di e atmosfer. Ok. Sem sempre ta esei tabata un um un dul, pero promé ku nos tabatin rakèt pa hiba kosnan den espasio no por hasi e. Ta presis un pensamentu, ey, it would be nice to take it out the atmosphere. I pero dor di ku um awo tin Tecnologia nos por pone e, e, e, e telescoop den espacio. No sei so, hmm. pero e efecto di nos atmosfera pa filter e luz pa protegernos. Correcto, sí, sí. Que me cu tin, tin colonan cu no por bimba We cannot see with our own eye. And we are not able to see on the ground because oh. they're being filtered. They're mm. being blocked.

Kiko su, kiko su mishon ta hi- por pa poné riba kon What was pa- the purpose? Aha, eh, Ujú. Hubble ta den espacio pa trinta y pico aña, ok? Un bida normal di un satélite ta cinco pa dies aña, pasobra cos ta kibra, Ok. e ta den espacio, En por frustria, sí. Son tin- un- en- en- Verdad. En no por frustria. good point, sí, verdad? E no por frustia, no tin oxígeno, no tin zuurstof. Ok. Pero cos ta gasta no cos ta wear out. Sí. Y den espacio ta hopi difícil pa it's a harsh environment, manera nos okay. bisa. Eh, the longevity is very short. Yes, yeah. it, it, it, and I won't tell you why. We can get into why, but I'll, I'll, all I have to say is that Hubble is in space. Pa 30 años pasó para nos a service, nos a upgrade, nos a visite con astronaut, okay. con tripulante humano. By arriba, Habri portanan dreche. Dreche. Kambia piesanan. Dune un service. Dune un service. Ok. I esaki taba mester un team na tera pa traha e ekipo. I ami tabata parti di esei. Oh, I love that. Nice. Mi ta un electrical engineer i hopi piesanan di houba ku nos tin riba pantaya ta traha di e team i ami tabata parti di e electrical engineers ku tabata traha e ekipo elektriko.

Pa proteha e hobbe. I nos a forma un team i ami a bira lider di e team ei. I mi sa, mi tabata sa godor ku mi a hasi hopi di e missionsnan ei, ku e lo wòrdu un instalá pafó, e lo wòrdu instalá ku un astronaut, i ami lo tin e oportunidat pa duna e nòmber. I mi a yama e Aruba. Pero mi a, esai ta un acronym. Acronym, E ta, okay. e ta un palabra hopi la- mas grandi, pero ora bo tuma e promé lèternan, e ta bira Aruba. Aruba. Aruba, A-R-U-B-A. Um, mi a propose esei, esei pa e go, e herensia di nasa, nan a aksept'é, pasobra nan sa ku mi ta di Aruba. I love that. I nan sa dikon mi a hasié. Ah, i en da, en, inderdat, ora e astronaut a instalá en Hubble, e, e Aruba,

Outside of Hubbell has a little label on it says Aruba on it. Aruba. So if you were to visit Hubbell today and look, you see a little box with the word Aruba on it. Super dope. Ay, oh, wow. Hubbell Aruba. waro reemplazá un dia, pasobra ta birando hopi bieu. Te mi waro ba Hubbell, anto e pone un nobo, mane ta bisa, mira, mi ta bisa asina, pero por tanda anto ta, ta sienta bai. Afe ta waro. Bon pregunta, Big Rick. Danki pa e preguntanan. Um. Normalmente nos no ta worry cu e satelite ora e tin aire na tera, of course, nos ta sipla aire. Pero si bo bay mas ariba, mas ariba e aire ta bira menos y menos. Y den e spacio cu no tin aire mes, pero tin un masha tiki aire, ok? E tin e atoms nan ta masha poco mes. Kemey cu. Tur satilite eventually ta slow down un tiki y door desey nan ta cay afo di espacio y bin back na tera. Nan ta den espacio door di nan velocidad. E raket ta duna nan e velocidad y pa pusha nan ariba y y nan ta keda ariba door di velocidad. Si bo perde e velocidad bo ta bay bay abao right exactamente y tur nan awe nan asina y mescos cu sa to hubble Ora nos tabata bishit'é, nos tabata usa special la pa boost e mas halto. Oh, keda mand'é e ora. Sí, Sí. mas halto pa otro bia nos bishit'é, Ma, nos e. ta mand'é mas halto atrobe. Atrobe. I e ta keda zak, zak, zak te e otro mission. Wèl, nos no a bishita Hubble pa dieskuater aña kaba. Ho, What? Hopi aña. Aso. Pasoba special. Ta pensa. Uh, pasoba special a uh, worde retira. Ah. Uh, nos nota pone special den den na so nos ta usa raket. Oh. Nos usa SpaceX usando. Sí, nos usa mané SpaceX. Mm. Y raket dan na ei no por um como dice pusha Hubble. Pasobra na no tin e E fixture pa koppel riba hobbe pa pushé. I to solamente special tabata ha tin esei. Sei tabata tarea magia di special. E tabata hobbe ku special ta tabata krea pa otro. E motibu ku nan stop e special? E rason tabata e tabata muchu karo i nos a perde dos tripulante durante añanan pasobra e nave. Ta banda di e raket. Si e raket eksplotá, e ta bai rebentar e nave ku e tripulant aden. Awendia e nave ta sinta ariba, e ta hopi mas chikito, pero e mesten raket si tin e ta kuminsá eksplotá ta bai ranka e capsule i hala e for di si. Launch abort system nan ta nan tin un raket hopi grandi ku ta den e punto. E solamente ta funkshon ta pa aranka e kapsul pa salba e bida di e astronautanan. Kuda durante e ta rebentá e nan ta salba nan. Pero speshal no tabatin e ficha ei. I nos a perde dos tripulante. I bisa bo frankamente speshal tabata hopi karo pa operá. Hopi karo. Kompará ku. E, e, e SpaceX raket nan tabata hopi mas barat awor. Nan ta reuse nan, basta, nan ta land e, e raket i usa nan tropi. Usa nan back. Anyway, nou nan nos tabata. Hubble. Otro, pre, ha, sita Hubble. Otro pregunta, o tiempo ku, um, ku um, Dr. Chong ku sa traha e, e, bota haya e, e tools ta bota haya pa traha i bota haya e equipo, e konan pa traha e tamo, so, e konan ta special, bita supone pe bai space, e material. Sí. So ta cuenta bo ta bay coy man cupa material in bek. E material right. ta di nasa mi. Um, eta algo que nos ta traha nos mes pa sobra awendia tin um, CAD cam, tin tin robot nan que ta corta metal. Mm -hmm. Bota jis um, Comisar, a mim não está sei, passou a mim que tá electrical, nós temos parte tem que tá mechanical, mechanical. e não tá design tour e peça não, okay. Ah, okay. tem CAD, tem tem computer, yeah. uh, e Nos ta manda e file pa e robot, e ta corta tur cos, prepara esey. Esey ta e ekipo mecanico. Pa ekipo electrico nos ta usa circuit boards nan normal, pero nan ta diki. Y nos ta procura cu e calor cu ey tin ta wordo saca.

passed into metal right away and then out a radiator outside of the of the spacecraft. And asina e ta kule off. Right. Right. Wow. Mm-hmm. Y bota hen na NASA men ta tesinan pabo y y doctor met ta trago nan. E material. So tin hora bota hen material nan ku bonta hen na riba kai, bonta hen tu kaminda. No, NASA no. so tin nan. Sí. So bota pensa men e ta onde material ke bin ku Nos ta haña nan for di e um e henan e manufacturers di electronics. Mm.

Esaki ta e zero gravity flight. Manera bo sa den espacio, e, bo ta zweef Sí, no te- gravity. den, den e, e, e nave. Y esaki ta con nos ta um, experiencia esei sin bai den espacio. Okay. Y bo ta, bo ta experiencia zero gravity pa mei minuut largo. Meio minuut largo. Okay. Ke men cu pa mei minuut Bo ta haya zero G, pero pa paga pa esey bo tin ku eksperensiá dos G pa mas o ménos dos minüt. E e ta bai dor di un un aeroplano, manera si bo ta bai den un elevator, bo ta para den un elevator, e no tin bentana nan. Y nan ta corta e cabuya. Oh Lord. Kico bay sucede? E elevator y tur e contenido ta bay cay. Pero tur ta bay cay together. Ya. Door di esey abo ta bay experiencia zero gravity. Si, pasobra e ta bayendo abao, anto abo ta toch levitate. Igualmente bayendo, si, bo ta, e ora ey bo ta levitate den e cabina, bo no ta bay

A lot of things he says. Mm. Nos sabia Mas también que pregunta. Dr. Chung ta bon, bailador bon también. Ah, Ek Mi no ta spera oké. sei. Ta oké. Sí. Un di mi ta gusta si sí y um, sei ta un di mi uh, Hobby nou? passions mi Sí. bisa. Oké, leuk. Ah, pero mi no ta un bon bailador, pero mi, mi ta gusta si. Fine. Malalena have no ta fun. bisa Baila malo pasa bon. Y tambe Marie para tur portret di Dòkter Chong cu Dòkter Chong su casá ta mene cu ta ayer es Dòkter Chong a casa. Hopi feliz mi. Si, si, nos tin un bon, bon marriage, nos ta trinta i tres aña casá. Conoce otro na scol? Prome kesey mi tabata biba na Onocostraat, Djes tres, y e tabata.

I mean, ta... E muchanan anto? No. uh, pero mi ke bisa ku awendia mi ta viaja hopi mm -hmm. i uh, mi tin e, e privilegio di trece acnas ku mi na turo lugar nice. mi ta bai. Mm -hmm. uh, mi tin un e programa ku te llama um, Companion Pass okay. ku Southwest. Pass. Okay. Ku ta ku ta allow ku oh, mi ta nice. trece Nou, nou. Everywhere you go. Everywhere. Ay. Sí. Wow. E muchanan si ta keda merke oro. Sí, sí. Wow. Na ta den rumbo di Dr. Chon tambe ku Aha, good question. Sí, babe. um, uh, mi yu muhe sí. Oh, nice. E ta trahando na NASA tambe. Oh, nice. Okay. Wow. Nice. Ding, ding. Y sí, mi yu Mohammed ta trahando den ramo di video, pero uh, mi yu muhe ta riba un di mi proyectonan. E no ta traha junto ku mi, pero Na un otro parti di dje, Manera Via puntra si si Hubble ta wordo reemplasá. E contesta ta sí, pasobra nos ta trahando riba un otro telescope cu ta den visible light, manera James Webb ta den infrared light, deep infrared, pa mira den pasado. Pero nos ta nos ta usa Roman Space Telescope. He just had my brain twinkling again.

Así, awendia mi no ta producí ekipo mas, mi ta mas un, nan ta yama un firefighter. Mi ta traha vários proyektonan i tin, si tin algu ku ta bai fòut, nan ta yama mi. Oh, okay. Are you the one like in movies? something is happening on Earth. We need to get Dr. Dr. Chow. That's something like that. Yeah. I love that. Wow. Yeah. Ahora, me tiene una pregunta. Um, mirando cu tin camera, telescope, etc. din space, vos hay algo unusual? Sempre no está mira algo unusual. Um, no está sempre enseñando de que no está mirando. Pero un pregunta me da, e tocante aliens. Of course, of Believe in that. ta sí, sí, tour cos, right? Zij ta bonita cos di di papi con hem. Y te ainda nos no a mira nada con mi pa visita un alien. Confirmation cu eta. Sí, nos ta nos ta mira eh, un development di estrenan cu ta extraño, pero ese ta lead into no siña más di con el universo ta traha. Correcto. Pero bisa bo, si nos haña algo sensational manera asina, e no ta pa bira keda seker. Nos ta disna. Pasobra un di e metanan grandi di nasa ta buska prueba di bida afo di nos tera. Esei ta dikon nos ta eksistí, oke? I nos no ta bai skonde esei. Si nos por bisa, hei, nos ta haña prueba di bida riba. Un otro planeta o un otro strea. Sí. A mi tin un pregunta, ma net net net a pensa promer ku nos ta ring up. Ora Dokter Chou a desidi di entra den la nasa, boso ta haya manera un, mi ta supone boso ta haya manera un kontrato di konfi-konfi-, eh, sali-. Confidential. Aha. Anto boso ta haya manera un estal di les Kiko boso mak di papia, kiko boso no mak di papia, te unda boso por yega kon esei ongel wera ta bai? Sí, sí, esei no a sosodé ora mi a drenta nasa, pasobra e trabou di nasa ta públiko, e no tin niun sekreto di dje. Transparency. Nos ta hopi transparent, pero awendia ku social media nos a haña un education pa nos no por, I can't speak for nasa.

This the air force they may they probably would know this stuff if it existed okay. because they are military they're secret we are a civilian agency you know nasa is civilian so we're not the military side of space Dr. John ta papi ku e astronaut na me tin ora ku son ta bien bau bis mene hey yo koi ta fruse arriba na cambie bo ta oh ya sí sí ta bien bis puntra bisaba ki kela wak no está si sei pero e nota informal asina. Ta bia pa we. Por ke ta malo. E ta wordo comunica oficialmente. Si, cu un comunidad grandi e ta wordo skirbi manera un lesson y. Un report. Un report y tur hende ta beneficia di esey, no djis. person to person. Ta bai mene bin abao pasobra- cara den shop bisto, ey mi e kota daña ay ariba. Sí, pasobra mi ta kere si algo daña, anto en bes di bisele cada bia uno uno, nan ta Right, nan right. ta sum it Sum it up, up. anto Aha. nan ta mand'é. Pasobra eso noto no ke ripití e E lessons dan proces ei otra vez, tampoco. sí. No ke, nan no ke, hey, ah, bo sa ta sta basa esei tur ora, dikon boso no a hasi algo? Sino ta. I cuanto tempo den preparacion pa manda un astronaut? Mi no ta, mi no sa sigur pasobra esei ta sosodé, wak, nos tin shete sentro di NASA na Amerika. I e e astronoutonan ta nan ta biba i nan ta train na Houston, na Johnson Space Center Houston Texas. E mission control ta einan. Ami. ta biba y traha na Goddard Space Flight Center. Esana ta na unda nos ta construi e navenan cu ta bay den espacio. Y tur e centronan tin nan specialization. Okay. Um, durante e añanan di Hubble, mi tabata tin contacto cu hopi astronautanan. Pasobra nos tabata traha cu astronautanan. Nan ta usa e nave Pero awendia mi no ta traha ku ku mm. man space mas. Mi ta traha ku um, astrophysics, eh, okay. científico nan, i weather. Un di mi proyecto ta, ta un weather, satellite. Wow. I dole sei no tin hopi contacto com astronauta nan. Okay. okay. okay. En laatste nos tin otra pregunta di nos oyente que te pregunta, can stars still be named? Sí.

sa di dje for di miles di aña, right? Okay. Promé ku English, right? Yeah. Um, i um, pero e otro nan tin nombernan científico. Su yeah. mas cerca ku nos ta Andromeda. Okay. Andromeda ta bini cerca ku nos. Un dia nos ta vai merge. Wow. But it? Sí. O sea, la vida sin más tiempo. No. No. No. no. no. It vai tome biljones di aña. But, it, but pero the merging is going to be in how, in what kind of sense?

Esaki ta un di nan ku ta bai for the books. In the books, for sure. Nos ta check it off for the bucket list. Ahi no ta ta den mi bucket list but now it is for sure. Bon.